chake kori kuom ne ariyo to kori chwako strong te iluongo ni mari chien ojemo ni mbele chiene mwang'eyo mbele mwayoko mose konyango All right, all right, all right, all right. Welcome, welcome, welcome to this channel. It's uh, uh, Saturday as usual.

huwa namuita kwa Kiswahili babu. so we want to hear from Paul Makudera, the person that is always bringing for you the show. I'm called MC Omari Nash. They call me MC Omari Nash da Kongo de nigi chake kore kubni ario to pod chwako strungi. Omari chieno je mone mbele, wan chiene mwaje eh, eh, mwaneno to mbele. Emo ayoko. You can as well call me Omari the truth meter.

nikech wadwa wuoyo gi ogandawa uh, english wan go mondo matin mar introduction mm.
so vile amesema eh. am uh, paul makodera mm-hmm. aka kwaru mm. aka jakochomo mm.

that want to make it the way he maybe has pros uh, prospered you can as well listen to his story jakanya na mingama winja kanyo no endo uh, akoni ni erokamana inya kuom bedo ni kanyo nikech kane ok mana in to wan ok wanya bedo kendwa kane mbaka migo kendwa to ne onge tiende wabede mbele kamera nwa rwaloro kamera to koro nwago ago mbaka gi Paul Makodera. To nikech in kanyono endo, wadwa kawo thuolo ni endi mondo wagoni erokamano. Timed kwayi ni kopo ni pok isubscribe ne channel ni endi, just subscribe mondo samoro amora ma wan gi wendo tinyalo inyalo koni kata inyalo bedo notified eh, dho ngere wacho kamano koro paul makodera nyingi ma nyingi
nyinga ma nyinga kaka iwachono en paul ochieng odera mm. yes an wuod seme mm -hmm. Papothany. So Seme is in Seme constituency now, former Kisumu rural. Mm-hmm. Eh, kiloro kombewa kanyo kiridori e nam kirie yo Ndere Island. Mm. Kone mibiro yudo dala.
To Paul Makodera sani to e koro e go touch e dala ma Nairobi ka. Kikonwa ni to in bon tao koso in kienyeji mo struggle kore kobiro Nairobi. Ato an ja kienyeji kabisa. Eh. Nairobi. Awachi ni Nairobi nabiro mana limo wedena koni mm. but gima koro kela Nairobi sana sana en mana somo mm. emomiyo aneno Nairobi adake Nairobi mm. but an ang'ama odongo dala mm. onyuol dala mm. osomo dala mm. the whole of primary high school asomo within Kisumu County mm. Uh, Nairobi abiro after high school. M- Ma koro kibiro join midwa timo engineering course. Yes, koro mm. kabiro Nairobi. Eh, ma koro ibiro biro ka jambalariany. Abiro biro ka jambalariany.
Ba, ba, bang' tieko to iwacho ni ako to kadog dala. ah, Nairobi, Nairobi ber. Dala obro dok kiko.
en okoni ete nobiro somo wiye mokele wiye mokele kose kosekele to wacho ni ai ma kaka taya liel nairobi ka ok adog dala koro uh, paul makodera sani to koro waneni ka mm, akena luongi ni jangoma nikech aneno ka nitie thumbe misegolo achiel ariyo adek mm. I- i- i- inyaluongi ni jangoma sani Uh, kaka ihero Eh, but uh, thum en gima hero e ngimana thum ema tiekoga go most of the stresses ma, ma face in life mm. so iyudo kata ka an e ot ka an kenda to amanya manya thum moro maber to awinjo mm. koro ang'ama nodongo kohero thum sana mm. so sama koro atimo ni gik ma koro atimo gi agolo thumbe moko atime because of it is a passion mm. and uh, atime for leisure mm. oh, i'm not a performing artist i just record

Paul Makodera.
Makodera is M A K O D E R A. Eh. Koro mano kidhi idhi yudo ka aseketo thumbe moko ang'wen kanyo. Mhm. Mokwongo nagolo morito oda, Mm. mar ariyo agolo yote yamesemwa, Mm. mar adek agolo nyamwalo, Mhm. mar ang'wen agolo Mikai Mbasna. Mm. And next week we are loading it with a remix of Mikai Mbax- Mbasna. Mm. Yes, by next week Monday, if you check the YouTube, there will be a new hit mm. mar mika remix of mika embasna to koro paul makodera ka dang' wapenji matin o, e, e music ka endi gi ma dang' wawach ni o drive ya inye ma sani koro in bende igolo thumbe achiel ariyo adek dang' wawach ni nitie kaka ichich ni idwa ni ichak timo gini kaka profession ma koro inyalo dhi kuonde moko iperform koso in igole agola kaka passion kamano and you don't have uh, uh, maybe something mar create band or any other thing ok ing- ing'eyo ni in life uh, nitie gik mwatimo apart from the activities mwatimo apart from business and tija matimo mar engineering uh, kaka ing'ama dhano nyaka imany gimoro migologo paro mang'eny activity moro bit ko ginene onyalo bedo football onyalo bedo volleyball onyalo bedo kata go pool koro an aheroga go pool tahero thum natugo ga volleyball but uh, aaga gi injuries seriously yeah. koro and then pok ayudo kumoro manyalo timo those activities so it's just leisure uh, like koro ka bire studio you find that ni gik mano onego bed nadhi timo gik maricho ama dhi mer and whatever ka bire studio it will, it will take part of my day mm. koro okonya even to manage my time and also to get healthy with the life mm. Mm. mm. but uh, let's take for instant ni idhi kuma jathum moro goche kasto uh, ng'ato wacho ni wan gi paul makudera ka endi paul makudera is uh, now a musician wadwa ni obi omosu gi thum matin kaka uh, yote yamesemwa inyalo inyalo moso jopiny kabisa aparo ni mano osetimore kadhi ga shows mag jothumbe gi gihero ga miya nafas musa jakadala osemiya nafas mm. uh, prince indo osemiyaga nafas kevo makawili uh, kumoro amora madhiye ma awabuoro ga jothumbe wagi mm. at least gikonoga most, mostly through the mcs also nikech yeah. uh, kaka un uh, jok mong'iyo koda sana gikoga ni oh wan bende gi jangolo moro kae obi omose jopiny so yeah, there is no problem mm. abiro moso jopiny mm. tabiro ngekone gi achiel ariyo adek mm. mag thumbenago Ah, ah ingeni kapenji to an personally aseneno ki perform because i can remember there is a time that we were

Uh, Fanbase Liquor Center. Eh, Yes, kanyo wayudore Njiru opposite Ruby's petrol station. yeah. Eh, kibiro kanyo ibiro yudo kit amuna amuna midwaro gi chiemo motimo liech. Eh, Eh, ch- chiemb nyaluo maber molos maber athola, nitie bude, nitie aliya, nitie obambo, nitie ngege, nitie mbuta, mito alode ma mag nyaluo maloso maber kabisa eh. yes fanbase en kuma ber kabisa uh, jo choka choka republic tafadhali uh, jo njiru jo kayole junction uh, galwora mage uh, chup kacha cha endo uh, uh, fan base ine en kuma okwe kabisa abo wuoyo gi ceo koro i'll be hosting my lives from fan base uh, hivi karibuni so just keep watch koro paul makodera ji osewacho maber ni ati e thum kaendi oh, iyudo mostly wawach jo angla en nyingwa okethore kabisa to in kaka neni ng'at mamuol kabisa koro akia ni in to koro ere kaka irelate gi ohangla nikech ohangla eh, jok mane ohangla bedo related gi jok moko machalo mari yani jok makiere ere jok ma eh, in, in ere kaka irelate gi ohangla because uh, your personality is not that one of uh, mm, yani jok ma uh, jok mar so how do we call it yani jok ma yani ake kaka describe but uh, dholuo luongo ni jok ma kimbele mbele yeah. to in kaka ichweri in ng'at moro ma yani ng'at moro ma cool ng'at moro ma mind his own steps ere, ere kaka irelate go angle nikech character ni do not match

being watched by gentlemen no, no, so, no come up iwacho ni iwacho ni football joma play to odembore ndi but jok ma wuoche are hooligans koro adwa compare mano to ohangla mm. jok ma goyo thum ohangla mm. gin jok modimbore jomiel ema hooligans Awinji. Yes. Okay. Koro king'iyo history mar ohangla, uh, ohangla chon na en gimoro mana igoyoga mostly ka liel otimore. Mm -hmm. uh, kaka nochakore na en gimoro ma ka jogo nobiro e gweng' to en igoye ka jogo sudo. Mm. Gisudo gisudo. Koro nitamoga jok matindo tindo mondo kik odhi omiel nikech ne gigo thum magido ma, ma, ma ji. Mm. Koro ing'e ni kogido nyako moro matin mana maybe okende e gweng' kata koro maybe mapok odhi katedo to olalala gi jogo moluwgi kabisa kabisa. Oh. Emomiyo koro ohangla ni mielo gi deye jok moseneno life moweyo. Mm. Yes. Koro image no nobedo uh, stored e mind mar ji. Mm. But sani e fashion ma sani koro igoye ohangla kuma Lady Morin gini noweye kuma m- ema jalamo koro okete kuma Musa Jakadala gi nokete kuma Prince Zinda gi nokete kuma Kevo Makawil gi nokete Ohangla has become a very mature genre of music and um, aparo ni it's, is- it's like any other music like bongo like uh, R&Bs whatever like reggae so uh, it is just the opinion ma ji oseketo um, ni ohangla en kar walo and whatever of course uh, imiele gotieno ka ji metho to people don't get sober all through Uh, sama gisebilo andiwogi matin kochopo sa auchiel kamano to nyaka ng'ato nyone tiend wadi and whatever yeah. so mago gik matimore but all i know and uh, is in record ni players mag ohangla to gin jok modembore So uh, gima gima waketo e it ji en ni gima samoro uh, nyalo ketho nying ohangla achiel en ni streamer ohangla kaka nobiro. Uh, mar ariyo en jok mamiele fans wa. Yeah, jok mamiele.
But uh, ka, ka, ka, ka duoki chien matin uh, joma miele to kethe ndiyo but iyudo ka irelate ni ng'ato kaka Omari like an nitie jomoko ma sani koro soka ni Omari donje thum Omari donje thum to ng'ato biro na inbox okona ni Omari many miyo moro onyiew ni gige thum mondo ichak band koro ok adwoke I was like oh koro kichak band miyo moro manyiew ni Eh, how, how is this thing coming yeah era ena mentality mar handout ma aparo ni is everywhere even in politics Um, kata ka ng'aja a youth dwa join politics inyise ni oh many jatelo maduong' cha omiyi pesa itimgo campaign mm. kitu kama hiyo mm. ama dhi donj kata e wash wash imany pesa koro kidonjo e campaign pesa yeah. Mm. campaign dwaro siasa mm. nini dwaro pesa mm. koro emomiyo ka ng'ato upcoming artist donjo e thumwa ni mm. to because en thum manigi a lot of competition eh, nikech ji ng'enye mm. opogore gi benga kata rumba miyudo maybe ji apara maybe kata prariyo magoye ohangla over thousand artist mm. goye koro en ga lot of competition bas bende waonge go yeah. joluo tin gi bas e kenya kama inyalo goye thum mar mm. ohangla mm. koro with that competition to dhano moko ng'iyo gi tiyo matek dwaro noluw shortcut emomiyo gibiro nyisi ni many dayo moro omiyi onyiew ni instrument ichak go tich to mano is a wrong advice and i can tell other coming artists ni gitiyo atiya matek tiji kitiyo matek you can sell music even in the youtube kigoye maber kata ka ji owinje to ibiro luongi aluonga e shows mag wedding ichako achaka even from a wedding ok ochuno ni nyaka idhi goch kata e bar mag wedding these are the birthdays nini tiyudo ayuda pesa ni tichako nyiewo kod gik moko chon mos mos mos mos kiyudo even other small shows itimo to ikano pesa ni titiyo
Bas ma ah, pod wawinjo mano iluongo ni Paul Makodera aka Kwaru aka Jangoma. Ah, aneno ka chaka omiyowa paro mabecho kaka wan joluo kata jok ma be chunygi nyalo geto donjo e ngolo ni endi inyalo winjo mang'eny kowuok kuom Paul Makodera. Paul Makodera kaka nwachako kako ni kachacha endo ma endi is an engineer kendo is also a businessman en gi uh, en the ceo of fanbase Uh, choka kacha cha endo kata njiro uh, gima inyalo timo idhi e youtube mare ti subscribe ne nikech sani en bende ogolo ngoma mayom kabisa kaka iwinjo kowacho ni en thum to more thum en passion mare onyalo timo thum mana kaka ng'ato nyalo dhi timo pule oko uh, eh, pul oko oko oko time ni maybe en competition kata otime ni for my part or any other thing so uh, wan gi motimo kineno ka ng'ato timo gimoro maber tisapote owuoyo kacha cha endo kendo iwinjo kowacho uh, ka kotenore go angla koro ing'ama ni oko kanyo be inyalo winjo tikawo achiel ariyo adek ikawo ler mar wach nikech nowachi ni pach jondiko opogore gi pach josomo koro samoro gik moko nyalo wuok nikech pach jasomo to pach jandiko ka koro iwinjo e king'eyo adieri mar, mar wach To koro Paul Makodeta kapod an mana uh, kuomi kaendi kaka iwachonwa uh, eh, kumokalono endo ni Oangla we are more than 1000 people yeah you cannot compare it to rumba or any other genre ang'o ma dang' ikon sani jok ma madwa donjo angla jok machalo mari ipani is it not right mondo kaseyudo ka Paul Makodera ochako to wan kata ji abich ma, ma pod upcoming Uh, ipa ni ok ober mondo mi wabed e tiendu mondo watim dhi adhiya kodu nikech ang'e maber ni sani kwamakore kodi to wamakore gi ng'ato to wamakore kata ji abich an gadier ni wadhi loso gima iluongo ni a strong band iwinjo ma uh, uh, gikone uh, to wadhi wadhi wadhi wadhi wadhi achieve gimoro maber molo ka umari otengano ogolo mare ng'acho ogolo mare

to thum en um, en mchezo to en tich bende Mm. to tugo ber kituge gi ji mang'eny Yeah. king'iyo kata um, enzi mag rumba ka nochakore tpok jazz Mm. back in 1960s ne gin a band of more than 30 people kuondega ma koro madilugi nowuok e franco gi nodhi owuok e the, the, the other school stars owuok from there Mm. so um, iyudo ka koro nyithiwa masani gin gidwa ni giwuog ogane pap to en band leader mm. ineno en band leader so onego bed ni gimanyo kaka giriwore kok ginyal donje tie jok ma tachgi oserieny mm. kata ma tachgi rieny to onego bed ni giriwore to gichoko paro pamoja to giloso a very strong band mm. of uh, an up, upcoming artist to giriwo paro ka gichoko paro to ging'iyo gik ma innovative ma sani ginyalo go nikech sani ok go ohangla machon ohangla ka nochakore na en kar dwanyo wach sani ohangla opong' gi message opong' gi love songs opong' gi gik ma affect wa society mm. yes koro en kuma thum ma kiwinjo sani tinyalo winje gi jonyuol chon ohangla ok ne winj gi jonyuol nikech mm. en na en kar dwanyo wach Koro sani onego bed ni gibet piny to gikoni okay, thum ma koro wadonjo e jena ni ose change. Koro wabed innovative mondo gimany yo ma ginyalo communicate ne fans in a very decent uh, way. Nikech thum is ni kioo cha jamii. En gima reflect gima timore e society. Ya to mondo uriw paro maber, unyalo golo thum maber kabisa kuriwo paro mm. Mm. To kichak ing'iyo angla bende iyudo ka on the other side uh, iyudo ka wende mang'eny ahinya ma tinde ji ohero wero. Iyudo ka ng'ato mondo mi otrend nyaka odhi odonj mana e kitanda. Yaani ogo thum moro, okaw thum moro achiel e bedroom kocha, nyathino ng'eyo rundo, nyathino ng'eyo keto, nyathini ong'eyo gimoro machalo kamano ipa ni onge kaka wanyalo wer ma ok wadonje bedroom koso eh, ka e the hitting point ya nitie but uh, truth be told okay nitie thum minyalo goyo ineno kaka thumbe kata mag rumba kaka musa uh, juma ne goye mm. musa juma ne nyalo wero kata ng'ama dichuo to message ni pod spread nikech na en gi message apart from wero ng'ano mm. nitie message ma nowere e the, in that song yeah. so even to date nitie ohangla moko minyalo go um, ma onge gig eh, dwanyruok mm. ama mag kitandago mm. but uh, again Uh, you have to admit ni we are living in a different society uh, we are in uh, i, I, I dot com uh, uh, generation koro gihero gik mamiyogi mor that is why artist bende dwano mi onyisgi gigo mondo omigi mor kata kisomo in the hierarchy of needs kuom jok masomo uh, abraham maslow's hierarchy of needs ibro yudo ka the number one basic human need the topmost is sex mm. huh?
yes the number one yes kata kun kata kuno kalo kuno kalo sex is number one sex love tops the list mano onego adog e buk onego adog e buk so jok madwa timo that research odhi omany abraham maslows mm. hierarchy of needs kaka gigo pangi mm. which one is the greatest mm. ibro yudo ka number one in the top sex is part of it so emomiyo jothum bende neno mm. ni okay mae gimuhero koro we want to pass the message in that line gimwero ne mwamiyo eh, gimwero ne nikech wan watimo gima fan dwaro eh, yes gima fan dwaro okay. tumo jatumo go thumne mokwongo o communicate to himself but to fans a lot nikech odwa no go gima fans mawinjo bas nyakwara mogi mana kaka ineno no endo mane iluongo ni Paul Makodera pod wan ka, ka, kode ka endi iluongo ni engineer iwinjo maber kabisa ni inyalo dhi tim research mari e hierarchy of needs gimomiyo samoro oh, ineno ka jo, jongolo nyalo bedo mang'eny maybe kor ka mach kata e bedroom kaka wawacho no endo en ni wan bende gima udwaro e mwamiyou ing'e ni wacho ni ati kopo ni ineno ka ng'ato timo gimoro to i, i appreciate kata nyathi iyudo ka gino koro medo timo wan fans wa are our king so what you uh, demand is what we do uh, pod wadhi mbele kanyo gi uh, Paul Mokodera okonwa kanyo iwinjo ni ma, ing'e maber kabisa ni sani en jangolo gima inyalo timo dhi e YouTube mare kacha cha endo subscribe imanyo mana Paul Makodera en gi thumbe kanyo inyalo kono e comment kanyo ni iwinjo thumbe ne nade nikech mano e kaka wa promote uwanjo luo pod wago mbaka ka endi gi Paul Makodera inyalo penjo penjo midwaro kanyo endo inyalo ketonwa penjo e comment kanyo to be inyalo inyalo inyalo manyo achiel kachiel e nembniwa ma piny kanyogo endo ang'o makelo ni chenro ni pile ka pile pod idenda ni mc omari nash ka chenro en super satu ngeso ka ngeso chakre saa ariyo wago mbaka wawinjo ni chalo nade iwinje nade ang'o midwaro ere kaka idwa dokete wan kaendi gi paul makodera uh, akene ja kamera nanyalo tang'e kacha cha kodera injinia eh, himself ndani ya nyumba adwa nokaw kinde ni endi mondo koro wapenje matin kech aneno be ka koro sa osedhi kendo sa oseniang' uh, injinia o oh, injinia sani to korona oketho piny kendo mm, ajawa ok en ajawa machon cha ing'e ni chon ne show pong' mang'eny kendo iyudo ka jathum ne nyalo tiyo from monday to monday sani yudo ka shows samoro ng'ato ni magi show ariyo eh, samoro ng'ato nigi show achiel uh, be en gima kare mondo jathum moseng'ere moluor maber odhi kata mjengo one kaka otimo nikech ok inya kona ni shows ariyo nyalo accommodate maybe ng'ama nigi family maber mochul ode maber mochul bills ge maber be en gima kare mondo uh, jathum odhi- ob- obul kata obul, obul, obul kata oduma e, e, e, e, e junction moro koro ji kalo hey, ma, ma dong paul paul ber ipani eh, mano ketho nying uh, onyalo ketho nyinge onyalo duoko uh, mafans ge chien koso en aena gima kare E piny masani, uh, economy oseidho. Koro kipacha an aneno ni tich achiel to ok nyal sustain ngimawa sani. Kata wan jok ma ondiki gi sirikal, pod iyudo ni pod wayawo businesses wa mwatimo. Koro jathum bende en gi ratiro koyudo nafas godiochieng' kosetimo tijene gotieno, onyalo dhi e mjengone, onyalo dhi e biasharane, onyalo timo gimoro amora manyalo kelone extra income nikech ah, ngima oseidho kendo en malo kabisa ma pesa miyudo from the shows ok nyal sustain ngimagi maber mondo odak e ngima moro ma kata kone gi fans to koni "Ai, jathum cha to kara smart Ineno? Koro en gima ni kare kabisa konyalo multitask. Okay.
Mm. Ma in yiene jathum obed kata ma namba. Kabisa. Eh?
Kata obul ngano duma e kor ndara is okay.
ingeni wan, wan, wan kaka jok ma osebedo jathum wan gi waluongo ni celebrity eh, celebrity koro in celeb bwana koro ka ji kali kata bwana mana e dho junction moro Umari ono pi maji maji maji koro on, on, seche moko ng'ato nyalo ni "Ih, mrantu sani to nyenga to ingo mano Um, luwore gi gima idwa timo kineno ni mano tekni tinyalo manyo gimoro ma decent titimo nitie bi- businesses mang'eny to jathum kisebedo brand ni mano koro idhi luoro ni fans wachang'o then use your brand to sell your idea sani ineno kaka bolt oyo ng'ama oyudo pesa malich nosedhi mo patent logo ne that signal manoketo ka owin osedhi mo patent odwa uso go gude odwa uso go lewni just because of that signal neno koro we have also to use ka jothum onego bed ni tiyo gi paro machalo kamano ka gise create brand ma gi create nying gi no then nying gi no ginyalo tiyo go gilos go kata lewni gilos go kata saa mirwako gugute nini any other business giyaw go kata clubs yes to gi promote mano is a side hustle manyalo miyo gi extra income Erokamano ahinya Paul Makodera, ago erokamano kuom uh, uh, winjo luong uh, winjo luongna ma wayudi. Ang'e ni ng'ama odich but ne uh, at least iyudo time michopo ka endi. Adwa ni kaw kinde ni endi kwa tieko uh, iwuog oganda joka nyanam manenowa, mawinjowa, fanswa, ng'ata ng'ata ma koro neni ka endi. Uh, inyalo inyalo miyowa remark mari kaka Paul Makodera an engineer.
Yes, an kaka Paul Makodera, um, I'm a civil engineer. Koro gik madhi gi gero ndara, gero ute, ng- pi, gigolo chieth e choni nyaka chop e sewage plant, mago gik ma deal go. Koro in my side hustle, ang'ama timoga design, uh, agoro ute. Koro kapo ni idwa gero odi moro, Inyalo manya atimni design, inyalo manya atimni gedo nikech an bende gi kambi matimo gedo, I do construction. Aside from that, ne jo thurwa and uh, osiepewa mantie Nairobi, wan gi kar budho maber iluongo ni Fanbase Liquor Center ma is located in Njiru uh, on Kangundo Road opposite Ruby's petrol station. In conjunction with the DR Kitchen headed by Dhiang Radida, and um, Lelo dishes wa offer very fine natural traditional food tibro yudo every brand of liquor midwaro minyalo gombo madho en kuma nigi ambience maber nitie kama inyalo bete oko kiwinjo muya maber timadho andiwo ni maber e yo manyangafu to nitie kuma inyalo bete iye bende ipondi Koro kuom jowinjowa mawinjowa sani gi mabiro winjowa baadaye, you are welcome to come and promote us at Fanbase Liquor Center, Njiro.
Alright, alright. Ah, doki daki kono jogi subscribe yawa. Ah!
Aparo ni mano wasewacho before but uh, just to remind them mm.

Rafiki ndiye adui. Anda kiluonge collab yawa. Aparo ni uh, kwa wuok ka eh. to wanyalo gocho ne producer eh. mondo wanene kwa nyalo timo gimoro together okay. on that song nikech it's still a, a project madhi mbele mm. studio pok mm. watieke Koro abro enjoy ni mondo igole imbende ikele pachi moro matin e thum okay. yes
e, kaka iwinjo no endo wakelo wakelo uh, wadhi, wadhi golo kolabo sani marach kolabo maliet kabisa uh, rafiki ndio adui uh, wago erokamano ahinya i ng'at mono okawo kindene mondo owuo shoni endi waduoko ni erokamano iluonge ni super sato every Saturday as from 8 pm oh, wabiro ni gi chenro ni endi. Kwa kamano waduoko ni erokamano ahinya nikech wang'eyo ni dich tikawo thuolo ni endi. Kawuono uh, guest mara ne en uh, Paul Makodera. Warumuru kendo Saturday manyien sama chalo kama endi the same place, same time but now with a different guest.